Dwi'n brysur iawn ar y cyfan, ond popeth dwi'n cael, dwi'n haslo pobl i gael e. Ond tro yma, maen nhw wedi gofyn i fi, sydd yn, uh, sydd yn neis. So, achos fel arfer, byddai chwarae yn y tafarn tu allan neu rhywbeth, ti'n gwybod? Ti'n chwarae gyda gigs cymdeithas neu rhywbeth? Ydw, Cymdeithas yr Iaith nos Sadwrn yn yr uh, Clwb Cobra yna, yeah. gyda Bob Delyn. O fel. O, dwi'n angen spot. um, reit, mae'n ni gwestiwn bach yn sensitif. Faint, faint o'r Welsh Whisperer

Faint o hwnna sy'n dod mewn i'r act? Neu fy act yw e o gwbl? Y Welsh Whisperer, mwy fel ffordd o fyw yw e, na act i fod yn onest. Dwi'n... dwi ar dân yn ceisio um, adfywio'r clap a chan, yr hen nos ar lawen, mae gennym ni gwell fan hyn, mae hwn bach yn trendy fod yn onest, mm. gennym ni gwely, mae'n neis, a mae yna casgenni, hen casgenni olew fan mae pobl isten yn nhw, a dyna'r gig cyntaf i fi wneud mewn tipi. Diolch i Gorwelion Horizons am trefnu hwn. Ond beth am, o ti'n gweud fan 'na bo' ti adfywio'r hen draddodiad o clap a chân. Ie. Wyt ti'n gweld wyt wyt ti'n credu bo' ti'n trio dod â diwylliant Cymru came yn ôl yn hytrach na symud gyda'r oes? Wel na, ma' 'na... Dwi'n cymryd lot o ysbrydolieth gen artistied draw yn Iwerddon. Ma' 'na lot o pobol yym yn canu gwerin a gwlad gyda tipyn bach o hiwmor a ma' nw'n teithio sioeau amaethyddol, sneb yn poeni dim byd. Ma' nw'n cael cwpwl o beint, lot o hwyl, i'r, i'r teulu oll, a ma', a ma' nhw'n llwyddiannus iawn, ma' nhw'n teithio llawn amser, ac uh, dwi eisiau dod â tipyn bach o hwnna i Gymru. Mae rhywun wedi cymharu fi fel rhyw fath o Julio Iglesias Cymreig. Reit. Dwi'n gwybod os ti'n cysyno fel hwnna. Neu rhyw fath o Daniel O'Donnell Cymreig. Dwi'n meindio falle rhyw cyfuniad o'r ddau. Cyfuniad o'r ddau? A Welsh Whisperer. yma, ym Meifod. Ac o ran y cynnwys wedyn, beth sta- beth wyt ti 'di rhyddhau hyd yn hyn a beth ydych chi'n edrych mlaen i o bosib? Wel, dwi 'di rhyddhau album o'r enw Plannu Hedyn Cariad ar label Taro D. Iawn. Ac uh, dyma chi deg gan rai Cymraeg, rai Saesneg. Um, Mater da wedyn? Trio plesio pawb. Ie, yeah, chwech allan o ddeg, cwrdd mewn sela. Dyna ni. Mae gen ti angen yn bywyd. Wel ie, yeah, ond uh, ymateb da, dwi'n mynd rownd a mae'n

dilyn llwybrau Dafydd Iwan neu rhywun fel 'na a jyst hamero caneuon allan tan y tan y diwedd. Tan y diwedd. Dyna fe. Dyna beth ti angen. Tan bod y checks yn rolio mewn. A dau beth nawr, wyt ti'n sôn am fi gynne, dau beth mae wastad rhaid cael pan ti'n neud teithio o gwmpas neu gigs. Ie. Papur bro, lle bynnag dwi'n mynd, heddiw, dwi yn meifod ym Mhowys, clir gweinydd. Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn, mae rhywun wedi dweud bod fi'n iawn. Ac os roedd 'na pedwar um, papur bro yn yr ardal yma, o'n i ddim yn gallu credu hwnna, oherwydd y cardi bach yw'n papur bro i adref yn o bentre Cwmfelin Mynach. Wrth gwrs, pawb yna bod hwnna erbyn hyn. Ond um, nes i tri anfon rhywbeth i rhyw papur bro arall clebran, ac nath nhw'n dweud, Ni ellir troedio ar y blwch i'r goch colour. Ac mae cytuna fy nllwyf. Felly gobeithio bod fi'n iawn fan hyn. Mae fe'n dweud Meifod, ond hefyd Llangadfan, Llanerfyl, Foel... O, mae'r rhestr yn mynd mlaen. Ie, ydy. A'r ail beth sydd angen pan ti'n teithio? Bara brith. Wastad, mae hwnna'n paratoi a mae hwnna'n llwyfan yn barod. Um, mae gen i fi gan, wrth gwrs, torth o frith sydd yn enwog erbyn hyn, ringtone Geraint Lloyd, nôl y sôn.

Ond os chi'n digwydd dod o Bowys, peidiwch â slapio fi achos falle bo fi'n jogan. A dwi'n falch bod 'na neb o Bowys yma heno, achos yy o'n i'n meddwl o'n i byth yn mynd i cael y ffôn call i neud y gig 'ma ym Mhowys, ond ma' 'di digwydd, ma' nhw 'di prynu mewn i'r brand canu gwlad, gwerin, roc a phop Cymraeg o Gymru. Nes i adael y band yn Sir Gâr, o'n i methu cael visa i yy dod yma i Sir Drefaldwyn neu lle bynnag ydw i heddiw 'ma. Ond ma'n bwrw glaw, jyst fel o'n i'n disgwl.